א גוטן טייערע און הייליגע אידן. בעזרת השם יתברך פאנגן מיר אונז אן א נייע שיעור אינעם ספר דעת תבונות פונעם הייליגן רמחל. פאר אונז גייען אנפאנגען אריינצוגיין אין די ספר, לאמיר געבן א שטיקל א קורצע הקדמה וואס די ספר איז און ווער די בעל מחבר איז. פאר צווישן צוויי הונדערט און פֿופֿציק און דרײַ הונדערט יאר צוריק בערך, האט דער הייליגער באשעפער וואס האט באשאפן די וועלט פאר די תכלית פון די גאולה, פאר די תכלית פון אז משיח זאל קומען, האט געזען אז ס'איז פאר וויכטיג אנצוגרייטן די וועלט פאר משיח. פאר דעם צוועק האט ער אראפגעשיקט אויף דער וועלט נשמות קדושות, הייליגע נשמות פון צדיקים, וואס זיי האבן געהאט אין זיך א לעכטיגקייט פון משיח, א אור פון משיח, און מיט זייער תורה און מיט זייער וואס זיי האבן פארשפרייט, האבן זיי גרייטן זיי אן די וועלט פאר משיח. איז די וועסער די מערסטע באוויסט ביי אונז חסידים איז דער הייליגער בעל שם טוב וואס ווערט אנגערופן אור שבעת הימים, אור שבעת הימים מיינט א אור פון די זיבעטע טאג, שבעת הימים פון די עלף השביעי וואס דאס איז עולם הבא, דאס איז ווען משיח גייט קומען. און ס'איז ווי באקאנט אז דער בעל שם טוב שרייבט אין א בריוו צו זיין שוואגער רבי גרשון קיטובער אז ער האט געמאכט א עליית נשמה, ער איז ארויפגעגאנגען אויבן אין הימל, ער איז ארויפגעגאנגען העכער און העכער, ביז ער איז אנגעקומען צו די היכל פון משיח, ווען ער איז אנגעקומען צו די היכל פון משיח האט ער געפרעגט משיח איימער סיי כ עשה מר, ווען גייסטו קומען? האט אים משיח געענטפערט כשיפוצו מעשיך חיצו. ווען דיינע תורות, דיינע קוועלער גייען זיך אויסשפרייטן, דעמאלטס גיי איך קומען. דאס איז געווען דער הייליגער בעל שם טוב. אבער אויך איז דא געווען נאך צדיקים וואס ביי די ליטווישע אידן איז דא דער ווילנער גאון די גרא וואס איז ביי זיי אויך מקובל אז ער געהאט אין זיך נשמת משיח. און אויך איז געווען דער גרויסער רבי און גרויסער צדיק וואס אונז גיימער לערנען זיין ספר, דער הייליגער רמחל וואס האט געוואוינט אין איטאליע, וואס האט געהייסן ר' משה חיים לוצאטו, וואס ער האט אויך געהאט אין זיך נשמת משיח, און זיינע ספרים איז איז די אלע צדיקים האבן געטון די זעלבע זאך וואס וואס האט זיך אנגעפאנגען פון די ספרי התורה, די באהאלטענע טיפע זאכן פון די תורה האט מגלה געווען דער ערשטער רבי שמעון בר יוחאי מיטן ספר הזוהר, נאכדעם איז געווען בערך פֿיר הונדערט יאר צוריק איז געקומען די ארי הקדוש און די ארי הקדוש האט עס מער אויסגעברייטערט און מער מסדר געווען, נאך שפעטער זענען געקומען די צדיקים וואס אונז רעדן מיר און זיי האבן עס ממש אראפגעלייגט אויף פשוטע וועג, א גרינגע וועג, אז יעדע איד זאל קענען פארשטיין די באהאלטענקייט פון די תורה, יעדע איד זאל עס קענען לערנען, יעדע איד זאל זאל קענען זיך פירן מיט דעם, איז דאס איז וואס די וואס די רמחל האט געטון מיט די ספר דעת תבונות און דרך השם, נאך א ספר וואס ער האט געמאכט, ער איז מער באקאנט אפשר טאקע מיט די ספר מסילת ישרים וואס איז מער א מוסר ספר און מען רעדט.

אונזער ארבעט איז צו מגלה זיין גילוי יחידו, ער גייט אויך אריין אין שכר ועונש, וויאזוי ס'ארבעט שכר ועונש, איז די ספר געבויט בדרך שאלה ותשובה, פון די נשמה מיט די שכל, אז די נשמה פרעגט פרעגט די קשיות און די שכל ענטפערט, אזוי ווען צו מיר זעהן. און און ער פאנגט אן אז ס'איז געבויט צו צו מבאר זיין פון די י ג עיקרים, די דרײַצן אני מאמין זענען די י ג עיקרים וואס דער רמב ם האט געמאכט, איז פיר פון די איז ער מסביר אין די ספר וואס דאס איז. השגחה, די השגחה ווי אזוי דער אייבערשטער פירט די וועלט, שכר ועונש, ביאת המשיח און תחיית המתים. אבער אויפן וועג איז ברייטער ארויס און ער גייט אריין אין נאך זאכן, און דער עיקר און אין איין ווארט קען מען עס זאגן, צו פארשטיין און וויסן וואס אונז טוהן מיר אויף דער וועלט, איז דער הייליגער רמחל אזוי ווי אונז האבן געזאגט האט געוואוינט אין איטאליע, איז בשעתו איז ווען ער האט אנגעפאנגען צו מגלה זיין סודות התורה אויף א מורא'דיג גרויסע פארנעם וואס ער האט געהאט א אזוי ווי די בעל שם טוב האט ער געהאט א מלאך א מגיד וואס איז געקומען און געלערנט מיט אים און ס'איז געווען א גרויסע התנגדות מ'איז ארויסגעקומען קעגן אים, אסאך צדיקים אסאך רבנים, מ'האט אפילו ארויסגעגעבן א חרם קעגן אים, און מ'האט אים געמאכט ער זאל אויפהערן צו רעדן די טיפע זאכן, און טאקע דעמאלטס האט ער ארויסגעגעבן דאס מער א פשוט'ע ספר מסילת ישרים, און ער האט אויפגעהערט ברבים צו רעדן פון ספרי תורה, און אנדערע ווי דער בעל שם טוב וואס וואס ס'איז אנגעקומען די תורה ווייטער און ווייטער דורך זיינע תלמידים, דורך די גרויסע מגיד פון מעזריטש און אלע אנדערע תלמידים, איז די איז די רמחל איז מער ארויסגעקומען זיין זיין תורה דורך די ספרים וואס ער האט ארויסגעגעבן, און זיינע ספרים זענען אנגענומען בכל תפוצות ישראל. די ווילנער גאון די גרא ווען עס איז אנגעקומען זיין ספר האט ער זיך אנגעטון שבת'דיגע קליידער פאר גרויס שמחה פון די גרויסע ליכטיגקייט פון דער ספר און ער האט געזאגט אז ווען ער לעבט ווען וואלט ער געגאנגען מיט די פיס אים צו טרעפן ביז איטאליע. סוף ימיו האט נישט געהאט, ער איז אוועק אינגערהייט, סוף ימיו איז ער ארויף פון ארץ ישראל, און דארט איז ער אוועק, און ס'איז דא א מחלוקה ווי ער ליגט, ס'איז דא איין קבר פון אים לעבן רבי עקיבא, טבריה, און נאכדעם דא אין עכו אויכעט וואס איז מקובל אז אנדערע זאגן אז ער ליגט דארט, איז. און אזוי אויך איז ער געווען נישט נאר ביי די גרא ווי די תלמידי בעל שם אומרים שטייט אז מ'האט געזאגט גרויסע זאכן אויף אים, און היינט צוטאגס איז איז זיינע ספרים אנגענומען איבעראל און מ'לערנט עס און און און ס'געט אריין א מורא'דיגע ליכטיגקייט און א מורא'דיגע קלארקייט, ער געהאט א מורא'דיגע פעדער, מורא'דיג גוט געקענט ארויסברענגען זאכן צו פארשטיין וואס מיט אונז טומער אויף דער וועלט. איז לאמיר אנפאנגען בסייעתא דשמיא. אמרה הנשמה, די נשמה זאגט, איך האב א תאווה און איך וויל זאלסט מיר פארשטיין אביסל די זאכן וואס שטייט אין די תורה, א פסוק והשבותו אל לבביך כי ה' היא אלקים, זאלסט דיך צוריקקערן צו דיין הארץ, זאלסט וויסן אז דער אייבערשטער איז דיין באשעפער. וואס דאס פון די עיקר אמונה וואס א מענטש דארף גלייבן און ער דארף נאכגיין מיט דעם ווי סאך ער קען, ענטפערט די שכל צוריק, וואס פונקטליך ווילסטו וויסן? ס'דא דרייצן עיקרים, דרייצן אני מאמין'ס, וועלכע פון זיי ווילסטו פארשטיין? זאגט די נשמה, אלע דרייצן אני מאמין'ס גלייב איך און איך ווייס אז ס'איז אמת, אן קיין שום ספק, נאר ס'איז דא פון די דרייצן אני מאמין'ס וואס איך גלייב און איך פארשטיי, און ס'איז דא פון די וואס איך גלייב מיט אמונה, אבער איך פארשטיי עס נישט, ס'פעלט מיר הבנה, ס'פעלט מיר טיפקייט, ס'פעלט מיר פארשטיין. זאג די שכל, נו וועלכע? וועלכע גלייבסטו און וועלכע ווילסטו פארשטיין? זאג די נשמה. דאס אז מ'צי אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט און דאס איז דער אייבישטער איז י אחד יחיד און מיוחד דער אייבישטער איז איינציג און דאס איז אז דער אייבישטער איז א נצחי ער איז אייביג געווען ער גייט אייביג זיין און דאס איז אז ש אז ער האט נישט קיין גוף שלא ישיג שום משיג גוף און דאס אז דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט און עס איז דא נביאה און אז משה רבינו איז געווען די די אבי כל הנביאים. און די תורה קומט פון הימל, און די תורה איז א נצחיות וואס גייט נישט ווערן געטוישט, די אלע זאכן גלייב איך און איך פארשטיי, און איך דארף נישט זאלסט מיר עס מסביר זיין, אבער די אנדערע פיר זאכן, די אנדערע פיר פון דיינע מאמעס, די השגחה פונעם אייבערשטן, און די ענין אז ס'איז דא שכר ועונש, ביאת המשיח, המשיח גייט קומען, און מ'גייט אויפשטיין תחיית המתים, זיכער גלייב איך עס ווייל איך בין א איד און איך דארף עס גלייבן, אבער איך וואלט געוואלט זאלסט מיר אביסל מסביר זיין און עס אויסברייטערן, זאגט די שכל, וואס איז דיר שווער מיט דעם? וואס איז דיר שווער מיט די פיר? ענטפערט צוריק די נשמה. די סיבות די סיבות וואס גייט פאר אויף דער וועלט, די געשעענישן וואס גייט פאר אויף דער וועלט, וואס ווייזט לכאורה וואס איז פארקערט פון די השגחה, און און איך און איך קען נישט אנקומען צו די טיפקייט פון אלע זאכן, וואס וויל דער אייבערשטער מיט די, מיט די, פארוואס האט, מיט אלע באשעפענישן, וויאזוי פירט ער זיי, וואס איז די תכלית פון די אלע זאכן פארוואס די וועלט גייט, וואס איז די תכלית צו וואס מען וויל אנקומען, ווייל די וועגן פונעם אייבערשטן קוקט אויס זייער גרויס, און. כ'וואלט געוואלט זאלסט מיר זאלסט מיר עס מאכן אויף א גראדע וועג, זאל גראד מיר עס אויס, כ'זאל נישט דארפן קריכן ווערן צומישט. זאגט די שכל, ענטפערט צוריק די שכל, אז פאר איך גיי דיר מסביר זיין די זאכן וויל איך דיר זאגן א הקדמה, אז ס'איז דא שווערע און טיפע זאכן, למשל צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אז ס'איז דא א צדיק וואס גייט גוט, וואס גייט שלעכט און א רשע וואס גייט גוט, דאס איז זייער שווערע זאכן וואס גרויסע חכמים און נביאים האבן עס געפרעגט און זיי האבן עס אויך נישט פארשטאנען, אפילו משה רבינו האט עס געפרעגט דעם אייבערשטן ער האט עס נישט געקענט פארשטיין. ענטפערט צוריק די נשמה, די פרטים וואס איך קען נישט פארשטיין לאמיר לאזן אין די זייט, אבער. גיי מיר כאטשיג די כללים וואס די זאכן וואס מען קען יא פארשטיין און וואס מען קען נישט לא יוליכו המלאכה לגמור וואס מען קען נישט פארשטיין איז נישט זאגט די שכל דאס איז זיכער אז דער אייבערשטער האט אויפגעשטעלט די וועלט אויף א וועג פון משפט אז אלעס וואס דער אייבערשטער טוט איז מיט א חשבון און מיט א משפט, אזוי ווי שטייט אין פסוק, הציר תמים פועלו, די הציר די גרויסע באשעפער, תמים זיין, ס'איז גאנץ זיין, וואס די אלע זאכן וואס ער טוט, ככל דרכיו משפט, אלע וועגן פונעם אייבערשטן איז מיט א משפט, קאי ליה מינא ואין עוול, די אייבערשטער איז א, ס'איז נישטא קיין עוול, ס'איז נישטא קיין מיסטעיק ביים אייבערשטן, צדיק וישר הוא. זאגט די נ, ענטפערט צוריק די נשמה, טאקע דאס וואס דו זאגסט אז אז ס'איז דא א משפט און ס'איז דא א טיפקייט און דאס וויל איך דאס וויל איך הערן פון דיר און דאס וויל איך פארשטיין. זאגט די שכל, פאר איך פאנג אן צו זאגן. איז דארף איך דיר זאגן די ענין אז ס'איז דא א מציאות פון א מענטש און וואס די ארבעט פון א מענטש איז און וואס איז די תכלית פון די אלע זאכן וואס דער אייבערשטער וויל, זאגט די נשמה אוואדע, דאס וויל איך טאקע וויסן, דאס וויל איך פארשטיין מיטן גאנצן טיפקייט, זאגט דער שכל, די ערשטע יסוד וואס אויף דעם שטייט דער גאנצער בנין, וואס מיינט צו זאגן אז די גאנצע תכלית פארוואס דער אייבערשטער באשאפן די וועלט אויף דעם שטייט אלעס, אז דער אייבערשטער האט געוואלט א מענטש זאל זיך משלים זיין, און וואס הייסט אז א מענטש ווערט געבוירן מיט מיט חסרונות, ער ווערט נישט געבוירן א מושלם, ער ווערט נישט געבוירן אינגאנצן פערטיג, ער זאל זיך משלים זיין און ער זאל אויפטון פאר די וועלט, ער זאל ער זאל ער זאל משלים זיין די גאנצע וועלט וואס איז באשאפן געווארן פאר אים, די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן פאר א מענטש, און און נאכדעם וואס א מענטש טוט דאס, און א מענטש ארבעט שווער און ער פלאגט זיך, באקומט ער שכר, און די שכר איז איז איז ער איז ער נהנה מיגיע כפו, ער איז נהנה פון וואס ער האט געארבעט, און און דאס איז די דאס איז די תכלית און דאס איז די

דורך דעם זאל מען באקומען שכר, מען זאל עס ערנען, ס'זאל זיך אונז קומען, איז דאס איז די, דאס איז די ערשטע יסוד אויף דעם שטייט די גאנצע זאך. זאגט די נשמה, די יסוד וואס האסט מיר געזאגט, דאס האט אסאך דיטעילס, דאס האט אסאך ווינקלען, און און איך וויל זען וואס דו בויסט אויף דעם יסוד, און נאכדעם וואס כ'וועל פארשטיין אלע דיטעילס על איך פארשטיין די גאנצע זאך, פארוואס, פארוואס האט דער אייבערשטער, וואס איז דאס געווען די רצון השם. זאגט די שכל פארוואס דער אייבערשטער האט אזוי געוואלט, עס א פשט אין דעם, אבער דאס איז, צו דאס צו ענטפערן דארף איך ענטפערן נאך א שאלה, פארוואס האט דער אייבערשטער געוואלט באשאפן מענטשן, פארוואס האט דער אייבערשטער באשאפן באשעפענישן, איז די שכל פרעגט צוריק מיט א קשיא, זאגט די נשמה, נו, ענטפער מיר עפעס וואס גייט אלעס פארענטפערן. איז זאגט די שכל. וואס אונז קען מען פארשטיין מיט דעם ענין איז אז דער אייבערשטער איז תכלית הטוב, אזוי ווי אונז האבן שוין פריער געזאגט, און און מחוק הטוב, די נעיטשער פון א גוטער איז ער וויל גוט טוען מיט אנדערע, און וועגן דעם האט דער אייבערשטער. באשאפן די גאנצע וועלט זאל קענען גוטס טון, איז אזוי ווי ס'דארף זיין באשעפענישן, אזוי ווי דער אייבערשטער זאל קענען משפיע זיין גוטס דארף זיין א מקבל, און וועגן דעם האט ער באשאפן מענטשן וואס זענען מקבלים, אזוי קען ער משפיע זיין גוט, אבער אזוי ווי די גוטסקייט זאל זיין אינגאנצן האט דער אייבערשטער געוואוסט אז דאס קען נאר געשען אז אונז צו מיר ארבעטן אויף דעם און אונז צו מיר ארבעטן און צו באקומען קענען באקומען די שכר און צו מיר זיך נישט שעמען צו באקומען די שכר און אזוי ווי ער ברענגט א ירושלמי אז א מענטש וואס עסט מאן דאכל דלאו דלאי בועט להסתכלו באפיו א מענטש וואס באקומט עפעס וואס ס'קומט זיך אים נישט שעמט זיך צו קוקן אין פנים. איז זאגט די נשמה איך הער וואס דו זאגסט אבער יעצט ברייטער מער אויס און און זיי מער מסביר און בעזרת השם די נעקסטע שיעור ווען מיר גייען ווייטער.